Ech soen Iech fir d'éischt emol en décke Merci fir d'Kommen. Et ass jo net méi esou selbstverständlech. An dann wëll ech awer, ier ech lassfueren, eng Kéier d'Leit presentéieren, déi hei bei mer sëtzen. Ech sinn d'Sylvie Reuter, Secrétaire centrale vum Finanzsecteur. Hei nieft mer ass d'Annie Steinhäuser, Vize-Presidentin vum Finanzsecteur an Déléguée libérée vun der BGL.

Mir hunn Iech haut geruff, fir iwwert de Secteur financier ze schwätzen, an zwar iwwert ee Sondage, dee mer gemeet hunn, an déi Resultater, déi do rauskomm sinn. Ier mir awer op d'Resultater aginn, géif ech Iech, musst Der eng Kéier mat mir goen op eng kleng Zäitrees, an dass Der de Kontext verstitt. Mir hunn dee Sondage gemaach 2022, wou d'Leit rëmkomm sinn aus enger Pandemie, de Krich an Europa war do, eng Inflatioun, an d'Leit sinn zréck op de Büro komm an näischt war méi virdrun. Also et gëtt wierklech am Finanzsecteur déi Zäit viru Corona an déi Zäit no Corona. Ech wëll do just eng Kéier drun erënneren, datt et a ganz Lëtzebuerg keng Laptoppe méi gi sinn, De Foyer hat se all bei der Post kaaft. BGL, also ech weess net wou siche gaang, d'Bild do, also et war wierklech eng Penurie vu Laptoppen. Dat ass sech haut schwéier virzestellen, mee dat ass awer wierklech sou. A mir sinn immens vill sollicitéiert ginn zu all dësen Themen. Mir hate wierklech all eis Servicer am OGBL hunn. ganz vill Appelle kritt, och vun eisen Delegéierten, zum Deel Leit, déi och verzweifelt sinn doheem. Et huet ee gemierkt, datt iergendwou déi ganz, déi ganz Situatioun net méi gesond war. Dunn sinn d'Leit zréckkomm op de Büro. An och hei war näischt méi vill virdrun. Wa si soss eng Aufgab gemaach hunn, dann hu se déi gemeet an da war déi gutt. Haut hu se d'Aufgab gemaach an eng Stonn dono war scho rëm eng WhatsApp oder eng Webex an huet dat, wat virun enger Stonn nach richteg war, war déi Stonn dono schonn net méi richteg. An och dat huet d'Leit am Secteur immens belaascht a mir si wéi gesot vill sollicitéiert ginn. Ier mir awer wollte vun eisen aus déi Themen polemiséieren a bréngen, hu mer gesot, komm mir maachen dat richteg a mir ginn net op eis Gefiller a mir ginn net op d'Zousoe vun eisen Delegéierten, mee mir maachen ee fir alle Mol eng Kéier eng richteg Sondage, wou mir d'Leit am Secteur befroen a wou wierklech si schwätzen a wou mer dann och déi Problemer an hir Interêtë vun de Leit kënnen erfaassen. Dat hu mer du gemaach an an eis eis Objektiv war duebel. Engersäits wollte mer wierklech endlech déi Faiten an déi Fakten an déi déi Ängschten do erfaassen an zweetens wollte mer natierlech och eis verbesseren, eis am Daily Business verbesseren an Dir wësst, wann. der an engem Finanzsecteur schafft, dee permanent an dauerhaft ëmmer erëm sech nei erfënnt an och vun de Salariéë verlaangt, datt se mat neie Modalitéite schaffen, mat neien Instrumenter an, an ech soen Mutatioun permanente, artificielle Intelligenz, eng Transition écologique, eng Transition sociétale. E Krich dee kënnt, keng Client méi vu Russland an dann, genau dann ass et wichteg, datt iergendwou Stabilitéit ass an datt den Dialogue social fonctionnéiert. An deen Dialogue social muss fonctionnéieren um Niveau vun der Entreprise, um Niveau vum Secteur an och um Niveau vum Internationalen. An do wëlle mir, oder do war et eis wichteg fir déi Schlësselelement do ze stellen. Zum, wéi gesot, mir wollten eng bottom-up Approche, mir wollte wierklech eng Participatioun vun de Leit, mir wollten hir Prioritéiten héieren, net eis, a mir wollten aus hire Prioritéiten eis maachen an hir Interesse ginn domadder och eis Interesse. Mir wollte vun deem Mengen fort, mir mengen dass oder mir sinn der Meenung dass, wollte mer hin zu engem et ass esou am Secteur. An dat war eis wichteg. Mir verstinn d'Gewerkschaftsaarbecht esou, dat ass basisorientéiert, dat ass bottom-up, dat ass Dialog an Echange. Mir sinn eis natierlech och bewosst, dass dat, wat mer Iech elo haut hei presentéieren, dass dat just eng Foto ass, eng Bestandsopnam zu engem bestëmmte Moment. An duerfir war et och wichteg, dass mer Iech dat awer haut matdeelen. A mir hätten et schonn éischter kënnte maachen. Do ass zum Gléck, soen ech emol, eng Tripartite derzwëschent komm, wat da gemeet huet, dass mer dat Ganzt awer ee Mount bis 14 Deeg no hanne verluecht hunn. Jo, ier ech elo d'Wuert un de Ben ginn, wollt ech awer nach eng Kéier zum Oflaf kommen. Wa mer, wa mer et fäerdeg bréngen, fir wierklech elo d'Presentatioun duerchzegoen, da wiere mer an enger hallwer Stonn do, doduerch. An da kéint Der dono d'Froe stellen. Dat ass dat, wat ech Iech proposéieren.
Jo, och gudde Mëtteg vu menger Säit. Wéi d'Sylvie scho sot, war eise Sondage, also si mir quantitativ, hu mir eng quantitativ Querschnittsstudie duerchgefouert. Et war een Online-Questionnaire, dee mer iwwer Microsoft Forms erstallt hunn. Deen hu mer dunn an enger éischter Phas un eis Membere geschéckt a si gefrot, ob se kënnen deelhuelen. An enger zweeter Phas hu mer en dunn opgemeet fir de Public iwwer eis sozial Medien an d'Leit, also déi Beschäftegt vum Secteur financier, eben opgeruff un der Enquête deelzehuelen. Den Zäitraum war vun Oktober 2022 bis Mëtt Januar 2023, mee do muss een awer soen, also do hu mer net méi vill Froe rakritt, also am Enn Dezember war quasi alles vun den Äntwerten dobannen. De Questionnaire konnt an dräi dräi Deeler, an dräi Sproochen ausgefëllt ginn, huet aus dräi Deeler bestan, eng Kéier déi generell Froen, dann d'Froen iwwert den Aarbechtsalldag am Finanzsecteur hei zu Lëtzebuerg an een drëtten Deel war nach iwwert déi Gewerk de gewerkschaftlechen Engagement vun de Leit selwer. Am Ganze waren et 65 Froen. Genau hei, also mir haten een ee Stéchprouwenëmfang vu 456 Persounen, woubäi den Duerchschnëttsalter vun de gefrote Persoune bei 47 engem hallwe Joer lung. De Median war och bei 47 Joer a mir haten eng Spannweit vu 25 bis 63 Joer, also dee Jéngsten, deen deelgeholl huet, hat 25 Joer, deen Eelsten 63 Joer. Jo, wat d'Pays de résidence ugeet, hu 57,2 Prozent vun de Befroten ware Frontalieren, d'Majoritéit koum aus Frankräich. A vum ganze, vun der ganzer Stéchprouf sinn 42,8 Prozent Lëtzebuerger Residents gewiescht. D'Geschlechterverdeelung, ënne riets, jo, war relativ gläich, also do ware mer bal am Equiliber. 70 Prozent vun de Participante si Member an enger Personaldelegatioun an den Niveau d'études, dee war relativ héich, also 72,7 Prozent hunn ee Schoulofschloss, dee méi héich ass wéi ee Bac, an do hunn also iwwer 38 Prozent hunn e Master oder méi gehat. Vun den, also d'Majoritéit vun de befrote Leit, déi schaffen am Bankesecteur, mat 77,9 Prozent. 5,7 Prozent koumen aus den Assurancen an de Rescht huet da bei autres activités du secteur financier geschafft. Quasi jidderee war mat engem oder ass mat engem CDI engagéiert a véier Fënneftel schaffen no hirem Kontrakt temps plein. Jo, an dësem Slide gesi mer d'Anciennitéit vun de Befroten, esouwuel am Secteur wéi och an der Entreprise. Lénks d'Anciennitéit am Secteur, déi mat enger Moyenne vun 21 Joer relativ héich ass, d'Medianlung bei 22 Joer an d'Spannweite bei engem hallwe Joer bis 42 Joer. Riets hu mer d'Anciennitéit dann an der Entreprise, déi ass logescherweis bësse méi niddereg mat 15 Joer. An hei, wann een de ganz lénke Balken hëlt, gesäit een, datt 20 Prozent vun de Leit eng Anciennitéit an der Entreprise vun null bis véier Joer haten. Dann hu mer d'Fro gestallt, ob d'Leit op Basis vun enger Konventioun, op enger Basis vun enger Convention collective engagéiert sinn. Do konnt eng Kéier entweder also mat oui beäntwert ginn. mat non car mon entreprise ne possède pas de société oder mat non car en tant que cadre je suis exclu du champ d'application de la convention collective. Dat heescht, hei wollte mer dann erausfannen, wéi d'Situatioun vun de Kaderen ass. Ähm, jo, am Allgemengen op de ganze Secteur hunn 63 Prozent mat jo beäntwert, 24 Prozent hu gesot, datt se Kader sinn an 13 Prozent schaffen an enger Entreprise, déi net an enger, déi keng Société huet. Hei hu mer dat eng Kéier ofgebrach op déi verschidden Deeler vum Secteur financier. Do ass d'Situatioun bei de Banken am Verglach zu den Assurancë relativ gläich. Also d'Banken hunn ongeféier, sinn do esou 70 Prozent, bei den Assurancen e bësse méi Leit, déi an der Conventioun sinn. Bei de Banken hu mer méi Kaderen. A wat bei de PFFen opfält, dat ass, datt datt zwee Drëttel vun de Leit, déi an enger PFF schaffen, déi keng Konventioun huet, also déi, jo, genau. Hei gesi mer dann de Revenu annuel brut uewe lénks. Do hunn ongeféier, also wann een d'Courbe kuckt, kënnt dat enger enger Normalverdeelung relativ gläich.

D'Medianlung 2018 laut Statec nach bei 81.000 Euro, sou datt mer hei eng haut eng Median beobachte kënnen vum Revenu annuel brut, déi méi niddreg ass. Jo, riets gesäit een dann och nach eng Kéier ofgebrach op déi op déi eenzel Secteure vum Finanzsecteur. Do hu mer dann d'Banken, déi ongefähr dat selwecht Bild ergëtt wéi elo de ganzen, de gesamte Finanzsecteur. A bei de PSFen, do geet et Bëssche méi quer duerch den Garten. Hei eng Kéier well jo Télétravail ee ganz wichtegen Sujet vum am am am Secteur ass, hu mer de Status quo vum Télétravail gefrot. Eng Kéier hu mer gefrot, wat d'Moyenne par semaine fir d'Leit grad ass. Do hunn 41 Prozent geäntwert, datt se duerchschnëttlech manner wéi een Dag d'Woch man. 30 Prozent soen een Dag, 22 Prozent zwee an dann de Rest méi wéi zwee Deeg. An als zweet Fro hu mer do erop si gefrot, wéi si den Aarbechtsopwand vum Teletravail am Verglach zum Büro aschätzen. An do hunn zwee Drëttel vun de Leit geäntwert, datt e pareil wier. 20 Prozent hunn awer och gemengt, datt e méi héich ass.
Jo, an dann, dat mengen ech, wat eis alleguer interesséiert, Wat leeft gutt am Finanzsecteur, wat leeft schif am Finanzsecteur, wat leeft manner gutt a wou sinn déi seriö Problemer? A wann een dann och kuckt, wou sinn d'Ursaache vun deene Problemer? Hei ass eppes ganz vill opgefall, an dat ass wierklech de Scoop, mengen ech, oder déi logesch Konsequenz, déi eis immens frappéiert huet. Wa mer awer dono an d'Ursaacheforschung ginn, dann ass et vläicht och verständlech. Mir hunn dann gefrot, wéi de Wonsch da wier fir de Secteur eng Kéier ze verloossen an do ass très souvent a souvent mat 52,5 Prozent déi haut giffen de Secteur verloossen, wa se kinnten. An do muss ee soen, dat ass e grouse Problem. Do schwätze mer net nëmme méi vun enger Intentioun, wéi de Quality of Work Index et mécht, just fir ze soen, am Verglach ass de Quality of Work Index ass bei 24 Prozent duerchschnëttlech. An säin héchste Valeur ass bei deene Jonken, deen ass 28 bis 36 Prozent. A mir leien hei bei 52,5 Prozent. Selbstverständlech sinn dat d'Äntwerte vun de gefrotene Leit. Wa mer da elo méi profund no den Ursaache kucke ginn, komme mer nees eng Kéier op déi selwecht Baustellen zréck, déi mer ëmmer hunn. An och hei gesitt Der eng Kéier pro Secteur, wéi et ausgesäit. Do gesitt Der, datt et ganz wéineg bei den Assurancë méi héich ass wéi bei de Banken. An da komme mer direkt op déi Ursaacheforschung, wa mer da gefrot hu wéi se d'Remuneratioun an d'Consideratioun aschätzen. Da muss ee soen, datt 67,71 Prozent sinn net averstane mat hirem Revenu, dee se kréien. Dat gesitt Der hei op deem Slide. Wann Der dat Gielt an dat Rout zesummenhuelt, dann ass dat, an 31,9 Prozent soen, datt se och net der Meenung sinn, datt se eng adequat Pensioun kréie mat deem Revenu. Also nëmmen 32,22 Prozent sinn averstanen, dass dat, wat si all Dag leeschten, deementspriechend consideréiert gëtt mat engem Salaire. Wa mer da weider kucken, dann ass nach een Aspekt, dee ganz erschreckend ass, dat ass dee Perspektive fir weiderzekommen a fir z'evoluéieren. Do hutt Der engersäits um Niveau vun de Formatiounen, do soe 65, 1 Prozent, datt hir Entreprise hinnen net déi néideg Moyene gëtt, fir weider ze kommen. A wat nach méi schlëmm ass, an wierklech, jo, an och en discordance mam Quality of Work Index, dat ass déi Geschicht, datt nëmme 17, 7 Prozent soen, datt se Méiglechkeet hunn, fir iergendwann eng Kéier eng Promotioun ze kréien, respektiv weiderzekommen. Natierlech ass dat ëmmer d'Aschätzung vun eise Participanten. Da komme mer bei ee Volet, wou de Finanzsektor natierlech, wou mer gefrot hunn, wivill Teletravail oder wëll Der méi oft Teletravail a wivill wëll Der es? Do sinn 8,2 Prozent, déi méi oft Teletravail wëllen. An nach eng Kéier, fir ze rappelléieren, wat de Ben gesot huet, Si empfannen och d'Charge de travail vum Teletravail net méi héich um Büro wéi doheem. A wa mer da froen, wéi vill Teletravail wëllt Der dann, do ass ganz kloer eng Majoritéit fir zwee Deeg d'Woch. Wa mer dann nach een Aspekt, dee positiv ass, dat ass dann den Droit à la déconnexion. An deen ass och vläicht net vu näischt positiv, mee wëll mer deen effektiv an der Convention collective souwuel vun den Assurancen wéi vun de Banken an och vu Worldline stoen hunn, huet deen, schéngt deen trotzdem schonn seng Wierkungen am Secteur ze hunn. Do soen 77,3 Prozent, datt den Droit à la déconnexion conditionnellement respektéiert ass. A wann Der hei kuckt, den Detail, wou et méi ass a wou et manner ass, do ass effektiv d'Banken, déi do dominéieren. Da komme mer awer bei een Aspekt, dee guer net esou positiv ass, dat ass dat vum Temps de travail. Wa mer do wierklech. d'Analyse kucken an d'Äntwerten, déi mer kritt hunn, da kann ee scho bal vun engem Temps de travail bénévol schwätzen, deen ee fir säin Employeur mécht. Do soen effektiv 22,9 Prozent, datt se ganz oft bis oft musse fir hiren Employeur schaffen, an dat ausserhalb vun den Aarbechtszäiten an ouni iergendwéi eng, datt déi Stonn erfaasst gëtt. Da komme mer nach op een Aspekt, deen och, mengen ech, entscheedend ass an där ganzer Fuite an an deem ganzen Exode do, datt d'Leit am léifste wéilten an engem anere Secteur schaffen, wéi am Finanzsecteur. Dat hu mer elo leider esou gedruddelt, wëll mer dat an der Froestellung eeben net besser haten. Mee wa mir dat wierklech mat eisen Excel-Sheeten an alles do kucken, dann ass déi Intensitéit op der Aarbecht, déi ass einfach permanent. D'Charge de travail, déi ass ganz héich. Do soen iwwer 70 Prozent, 72 Prozent, datt se ze vill Aarbecht hunn fir an der néideger Zäit an datt se och keng Influenz hunn op déi Aarbechtszäit, déi se zur Verfügung hunn. Si hunn iwwerhat ganz wéineg Influenz. Also d'Autonomie d'Participatioun, d'Qualitéit an d'Quantitéit an och de Sënn vun hirer Tâche, dee se maachen, emfannen se als ganz schwaach. D'Leit fillen sech also onmächteg, hu weder d'Zäit, d'Kompetenz nach d'Connaissance oder den Networking, fir hir Aarbecht zur Zefriddenheet ze erleedegen. An dat ass wierklech hei omnipresent. Si mussen och bei der Fro, wéi oft se mussen Ofstricher maachen par rapport zur Qualitéit, dann ass dat ganz héich. A wann een dann weess, datt awer d'Salariéen aus dem Finanzsecteur ganz oft net iwwer Barèmen Avancementer kréien, mee iwwer d'Méritocratie, iwwer d'Performance, dann ass natierlech kloer, datt déi am Hamsterrad rullen, permanent. Also och d'Pressioun ass op Äerder 60 Prozent. fillen d'Leit, datt se permanent ënner Drock stinn a si hunn net d'Influenz fir dat ze änneren. Da komme mer nach bei een Aspekt, deen zu den negativen Impakter op d'Conditions de travaillen, dat ass dat vun der Sécherheet op der Aarbechtsplaz, respektiv d'Angscht den Job ze verléieren Och hei ass d'Confiance ganz kleng, dat ass 17,9 Prozent, déi seelen oder ni drun denken, datt se hiren Job verléieren. A wann een dat dann ëmdréint, da seet ee jo wierklech, do ginn 41,2 Prozent Leit all Dag schaffe mat engem Gefill am Bauch, Angschtgefill, datt se muer hiren Job net méi hunn oder datt se um 4 Auer geruff gi fir den Entretien préalable, nodeems se dann de ganzen Dag geschafft hunn an eraus. fléien. Wa mer dann déi dräi Elementer zesummenhuelen, da muss een net Dokter sinn an, ech mengen, dat hei ass de Sondage, mee mir ginn och bestätegt, mir hate viru Kuerzem eng Entrevue op der ABBL mat der Dokter Tomassini, wëll dat ebe sou am Kollektivvertrag steet. Mee wann een déi dräi Elementer zesummenhëlt, zum déi Pressioun, déi dauerhaft ass, déi mental Charge, déi enorm ass, keng, awer net déi kënnen änneren, An dann iwwerhaat keng Augmentatioun an och keng Perspektiv, plus déi dauerhaft Angscht den Job ze verléieren, da brauche mer eis net ze wonneren, datt dat toxesch gëtt an datt dat iergendwéi zur Explosioun kënnt. A wëll et net zur Explosioun kënnt, kënnt et zur Implosioun an dann, lafen d'Leit entweder fort oder si gi krank. An dat ass och dat, wat am Secteur geschitt. Nach eng Kéier, ech wëll elo net soen, dass dat hei dauerhaft ass, et ass eng Foto, mee et ass ee Malaise do. A mir kënnen hei och net méi wéi de Quality of Work Index, mengen ech, vun enger Intentioun schwätzen, fir de Secteur ze verloossen, mee mir kënne scho wierklech vun engem Wonsch schwätzen. An dat muss net esou sinn. Dat misst net esou sinn. An do freet ee sech wierklech, fir, firwat ass dat? An, an, jo, dat kéint och geännert sinn oder dat kéint geännert ginn. An, an do muss een déi Paradigmen weesselen. Mir mussen do un deene Schrauwen dréinen, fir de Finanzsecteur erëm méi attraktiv ze maachen, respektiv fir en attraktiv ze halen. An dat soen net mir, dat soen d'Leit, an dat seet esouguer Patronsvertrieder. Déi soe ganz kloer, an do si mir mat hinnen op enger Linn, si missten den Narrativ änneren. An dat maache si och. Si maache Campagnen, de Papa schafft am Finanzsecteur, si maache soss Campagnë fir datt jonk Lëtzebuerger erëm Interesse kréie fir an de Finanzsecteur an dodriwwer eraus, Groussregioun gi se sichen. Mir sinn awer der Meenung, datt datt et net beim Narrativ däerf bleiwen, datt mer vill méi wäit mussen a vill méi déifgrënneg mussen un deene Schrauwen dréinen, fir esou déi Feen an déi Faien, déi haut bestinn, an déi richteg Richtung ze lenken. Et geet net duer mat engem neie Look. A wa mer dann d'Leit, a mir hunn d'Leit gefrot, wat sinn dann laut Iech déi Changementer, déi misse kommen, dann ass ganz kloer op éischter Plaz de Revenu an d'Consideratioun, op der zweeter Plaz ass et d'Work-Life Balance, op der drëtter Plaz ass et d'Sécherheet vun der Aarbechtsplaz an op der véierter Plaz ass et d'Aarbechtszäitverkierzung. An da si mer och scho bei deem, wou mir da elo soen, dat sinn eis sechs Achsen, op deene mir wäerten an Zukunft an déi nächst Méint schaffen. Dat ass eng Kéier d'Remuneratioun. Mir brauche erëm ordentlech Léin fir jiddereen. Mir musse fort vun de Bonussen, fort vun der Meritokratie, erëm hin zu enger gerechter Ëmverdeelung. vun där där geschafftener Plus-value, well et si schlussendlech d'Salariéen, déi dat man. A wann de Ben iech gesot huet, dass do 2018, wann een dat emol eropclustert op déi dräi Indextranchen, ha, da war, da wier d'Median 7.256, ha, an d'Moyenne war 8.169, alleng wa mer dat vum Statec, déi Publikatioun, huelen a mir giffen do déi dräi Indextranchen, déi vun 18 bis haut waren, also do ass absolut Marge no uewen. Hei muss substantiell opgebessert ginn. Den zweeten Axe, dee mir gesinn als zukunftsträchteg a wou mer mussen drun dréinen, dat ass wierklech e Recht op d'Formation continue, an dat virun allem an enger Welt, déi ëmmer méi numeresch gëtt, déi gesteiert ass vun artificieller Intelligenz. Do muss een an d'Leit investéieren an do däerf een net nëmme soen, mir, mir mussen Talenter unzéien. Nee, do muss een och déi bestehend Leit, déi bestehend Ressourcen erëm als Ressource gesinn an an déi investéieren. Mir brauche wierklech eng Rétention vun der Main-d'oeuvre on the job. Well och en Talent, wat Dir siche geet, wou Dir vill op den Dësch leet, déi Steiererliichterunge kréien, och dee leeft Iech fort, wann deen den do Alldag an déi do Aarbechtsgestaltung muss muss iwwer Joren erdroen. Dann ass natierlech den drëtte Volet, dat ass de Work-Life-Balance. Mir hunn absolut, si mir offen fir, fir flexibel ze schaffen a fir agil ze schaffen a fir eis unzepassen un eng Aarbechtswelt, déi ännert, awer wannechgelift an déi zwou Richtungen. Et kann net sinn, datt just déi eng Richtung an deen een Employeur däerf diktéieren, wéi et ass. Dat muss wierklech dann och deementspriechend mat de Partenaires sociauxen ofgestëmmt sinn. An da wësse mer all, dass mer dat hybrid Schaffen ustrengend ass an dass mer do och en onstännege Management brauchen an och ee gesonde Management an natierlech net just ka sinn, dass dem Chef seng Liblinge weiderkommen an déi aner net oder deen an der Grupp ass, wou deen ass, déi däerfen Teletravail maachen an déi aner net. Also, an och do soe mir ganz kloer, Et däerf keng Diskriminatioun sinn op deem Niveau, wou ee wunnt. An do si mir op als OGBL fir, fir an déi Richtung ze goen, awer wéi gesot mat deenen néidege Garantië fir d'Salariéen. Dat ass den Dachs 3. Jo, an dann och. Jo, do ass déi Geschicht. Ech wollt Iech déi Anekdot awer verzielen. Ech war 2016 oder 2017 eng Kéier op engem europäeschen Colloque, wou et ëm d'Digitalisatioun gaang ass. An do war eng, eng, een excellent Beispill, wou et dann drëms gaang ass, datt déi schonn Teletravail agefouert hunn. An dat war eng Start-up an déi hunn da gesot, de Schlëssel vun deem Ganzen ass Vertrauen ze hunn zu denge Mataarbechter. An ech soen Iech, d'Sozialpartner, souwuel d'Employeure wéi mir als Gewerkschaften, mir hunn eis gekuckt, wéi wann déi géife schwätze vun eppes wat ni géif kommen. A wann ech dann awer haut kucken, wou mer sinn a wéi mir liewen a wéi mir schaffen, dann, dann ass dat net esou falsch. An och esou Aspekter sinn an deem Sënn wichteg a richtig, mee mussen awer och betonéiert ginn. De véierte Sujet ass dann natierlech deen, dass mer soen, Mir hätte gär eng Convention collective fir jiddwereen. Villes kann national geregelt ginn, awer net alles. An och, Dir wësst dat, secteurspezifesch, och vläicht innerhalb vum Finanzsecteur gëtt et och nach Sous-Secteuren. An do, do mussen, dat ass fir eis dee richtigen, dee richtigen Dispositif, fir souwuel am Intérêt vun de Leit wéi fir den Employeur kënnen do unzesetzen an d'Jalon ze setzen. An dat selbstverständlech mat de Sozialpartner. Och do gëtt et Directives européennes, déi verlaangen, datt d'Couverture vun de Conventions collectives méi breet gétt, datt Lëtzebuerg sech och e Plang gëtt, wéi se da lo wëllen méi Salariéen ënnert d'Couverture vun der Convention collective kréien. An do hu mir nach ganz vill Sputt am Finanzsecteur. De fënnefte Sujet, dee geet da scho méi wierklech an d'Zukunft an dee geet och iwwert dat eraus, mengen ech, vum Secteur, dat ass wierklech déi mental Gesondheet an der Transversalitéit, wou mer wunnen, an och déi Konzepter mat där Intelligenz oder där artificieller Intelligenz, wou muss absolut e juristesche Kader gesat ginn an d'Partenaires sociaux agebonne ginn. Mee déi Zäit, wou mir hei driwwer schwätzen, soen ech Iech, ech kennen dräi Banken, véier Banken, wou dat scho leeft, ouni datt awer iergendwou do Garde-fouen oder Protectiounen, déi sinn aktiv, déi Intelligenz artificiellen, an déi lafen och, an parallel hänke mir do e bëssen hannendrun. Do kënnt een Accord um Niveau national, do sinn och europawäit sinn do Saachen ënnerwee, mee et ass ëmmer esou, datt de Mënsch muss d'Kontroll iwwer d'Technik behalen, an do kann et net sinn, datt mir eis iwwerrenne loosse vun där. Intelligenz artificielle, déi awer haut schonn eng absolut Praxis am Secteur ass. An dann natierlech de fënnefte Sujet, dat ass deen, dass mer soen, Mir hätte erëm gär eng Finanz, déi am Service vun der Mënschheet ass a vun der Wirtschaft an net ëmgekéiert. D'Finanzwelt muss iergendwou erëm hiren éischte Sënn erëmkréien. Och esou kënne mer de Leit erëm an deem Sënn een anere Sënn vum Schaffe ginn, a mir sinn och der Meenung, datt d'Finanzen, d'selwecht wéi d'Patronen, e wichtegen Acteur sinn, wann net esouguer e Motor an där ganzer Transitioun. Mir hätten awer do absolut, hu mir eng aner Opfaassung wéi eis Patronsvertrieder. Mir soe justement, datt wa mir déi Standortvirdeeler, déi Lëtzebuerg huet, an dat sinn déi dräi Sproochen, dat si gutt qualifizéiert Aarbechtsplazen, dat ass eng Sécurité sociale, déi klappt, dat ass eng Stabilité politique an eng Stabilité sociale, wa mir gär hätten, datt dat bleift, da kënne mir déi Direktiven net eent zu eent ëmsetzen, da muss mir déi schonn geopolitesch zum Kontext vu Lëtzebuerg upassen oder souguer veredelen. A mir si, well wa mer et net maachen, da sti mir en Konkurrenz mat all deenen aner europäesche Länner an do, dann ass d'Fro, ween, Dréckt seng Zitroun an d'Zitroun ass do de Salarié am meeschten aus a ween, ween ass am bëllegsten ënnerwee. An dat ass net déi Finanzwelt wéi mir se wëllen. Mir fanne wierklech, datt dat hei och eng Chance ass fir ze soen, mir maache rëm aus der Finanzplaz Lëtzebuerg Centre d'excellencen. Do sinn et zu Acteuren déi, déi do gutt ënnerwee sinn a mir géifen eis wënschen, datt do op deem Punkt méi géif geschafft ginn. Also en enke, mir wieren eis absolut net géint Verännerungen, mee mir mussen se zesumme gestalten. An dat ass an enger Welt wéi d'Finanzen, déi esou séier ënnerwee sinn a wou d'Mutatiounen net méi all fënnef Joer sinn, mee wou mer wierklech all fënnef Méint de Moment gefillt permanent Changementer erliewen a permanent Adaptatioune gefrot gi vu Salariéen. Jo, ier mir awer elo zur Fro kommen, elo si mer schonn derduerch, wéilt ech nach e puer Mercië lassginn, an zwar un all déi, déi matgehollef hunn, dëse Sondage ze maachen. Et war, wéi gesot, wéi ech am Ufank gesot hu, fir eis immens wichteg, fir d'éischt emol menger Equipe oder eiser Equipe an dann awer och der Direction syndicale, déi eis do ënnerstëtzt huet, an och den Delegéierten an dann natierlech och den iwwer 450 Leit, déi do deelgeholl hunn. An ech wëll och nach eng Kéier soen, mir hate fir d'éischt opgemaach fir eis Memberen a mir hate gemengt, d'Tendenz géif dann komplett, d'Resultater géife changéieren, nodeems mer dann géifen opmaache fir se all. An dat war awer wierklech net de Fall. Déi Tendenz ass bestätegt bliwwen an, jo, also och de Participanten vum Sondage een décke Merci.